Nearest health center. The nearest health center three that you can go for for maternal and child health services is Teboke. Afoyo rini, afoyo ketne i wan luo television kombeno yup me loka nge ma ocwiny mete anyim koar ki kore ania Sunday akomo tini ci angwen nel dwe apar wiye aryo me dwe miya aryo i mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye bicel.

Pe gitye ka ye ni ngom gudo kati dok bene polgi pud cam tye i gudo kabedo myero gudo kare iye ni aweko kinene ki bedo piny kacaka me nyamo tam ki jo maki owek ite leo me ken obed peka ce kicako tic i kom gudo maki en me liyo iye lam gin gudo pido aboro ma tye bar dika laibi division ki dong pece laro division weng gitye city me gudo ni wanen kong lok man matut i kom dongo lobo eni ki bot Ismail Jacob Jones.

Gin ma ka dong en iye tender. Okwa omiyo labolle i kom gudi, Brada Elio ki Ben Ochan Road ma tye i bar Degele i Division, Ojok Philip, Louis Otika, Lower Churchill Drive, ki Okidi Daka Moi Road ma weng tye Laroo Peje Division.

ineno kit ma kwir man oworo kwede area ni eni proscovia chama tila kony ko rdc ma amuro owene pira tango mon ki ti ka che le wek ki wek wako loko mpat de kar man adega dega me kwir ma obedo tin dong omiro ki lwoko ki cwin dano wek kar man ki chak tic ma ber tutwal pe dano ma ki ti i adwol ma me ki man ya amuro district david magere obedo kunu en i kacokke man wanen ngo ngo ma otime ki dong mok pa lutela tini ngo me tic pi dano ma giti i te dero i Amoro District. Gilego lucung wibye ki lwak mapatpat me i Amoro District dong me mako tic dok tic kacel i kare man ma kwir dong otum woko ni pien en aye gin ma pire tek loyo ducu i kwo pa lakin gang nyo pi anywali me Uganda. Lwongo man kono oa ki opic pa

Bosco Okumu tye won kom ma giyer manyen Lakang Sub County kono ojolo lwongo man kit man. Keken dong gin mara dego ene bodo wediwa mukene ma wan abedo apyem kedgi ni kwi dong kwi dong ka dong lojo lone adego dano weng me dong weng ot wek watiyo wuru me dwak wan me Lakang Sub County wek wanen wun kit me dongo Lakang Sub County. Gin ma aneno ma oredo bot dwakwa ma won kom ma obedo kom ma po obedo kare me timone ene keken neno wek nongo ni pii pe tye maber iwa Pharisees mukene olwor pi wa pe kede neno na tye within mwaka acel ma nongo ni bedi ma nyo ca oken ma nongo pud peya o nongo wabinene ni pi omiyo goyi area eno ni ki dong ca oken watye ki feeder roads community access road obedo wan aloka ni Lakan sub county bebe tye maber atye ki gen ki niye ni niwok ki yero ma giyero ma tic tic cok ki gamente ni

Ento niwok ki 2021 to 2025 ma dong kumbe tye ka tumi ma dong yen manyen obiro eni lwak wan me lakang guneno gunongo ni bedo ite pati mo mapat ki pagamente pe ber pien dok ni ka ineno sub county mukene weng mon weng tye under nrm an jen pagamente mapol bene tye ka cito bene kuno omiyo lwak macalo me lakang sub county gumoko tamgi ni an ma tye ite pati nrm omiyo en achiel wek abed chok gi gamente abed gi kar mikube weko jim moni ma nongo gamente miyo ni o maber adada e bor lwak ma kar duto kumbero wati gi Marivani project ma do chako tich lwak uneno ni wek project pa gamente oti maber nomiyo ng'an matit te pade en arem pien kene mondo kom mia abich

I nongo ni kwir me mwaka man kono i Amur District otumo ma romo aroma ki but Uganda ducu i nino dwe angwen me dwe ma aryo me mwaka man ka ma giyero LC series ma romo apar wiye adek i sub counties apar wiye adek mapatpat ma tye i district meno. Dong lwongo pa ludito magi me district kono ki jo ma gidoro yub- yo me yub me ye guye ni lwak myero gucak tic kacel me dongo lobo i kin jami mukene ma pire tek pi lwak. Lok angeyi wan Luo TV David Magere ya Moro District. Od lega me dini Katolika e Tegulo Archdiocese iteyo bwana makiluongo ni Mono St Bakita Anti Human Trafficking, Trafficking Network Uganda gen go kwer ni paleng Bakita ka ben go ber ker ma yopo jemo ken ma pigi tego ago yaro lwenyi ko ma won man kiluongo ni Mono Human Trafficking nyo ma kadam ke gwoko ni weli yo ma chik pe ye ndog mano butime gwoko to er padano kuno gulo Archdiocese aye obodor we yub ni enim yub man kichake ki lega dok bene okel dano mapol ma gubedo tye kene odyero gamente lutelo adini core ki dong dano mukene ma giparo pi loko mudongo lobo wek kinyam tam kacel lok kom lweny i kom ma timi mako dano gwok gin i wi alim man human trafficking ma tye mapol i kare man i kumalo me lobo Uganda Wanen ripot ni kibod Johnny Sani ocaka con en obedo tye i bar Dekla Ibi Division man i Gulu Cathedral ka ma kacokke man ne obedo iye

Jo meno ginongo can maler. Man oweko ogulo Archdiocese kacel ki dul mukene gukati neno kit ma kiromo juko kede peko macalo kit man. Sister Semerita Mbambu ma tye i te dul me Sisters of Holy Cross dok Director me Saint Bakita Anti-Human Trafficking Network in Uganda otero ni peko me human trafficking Tye dit i kin paci ma mito ni omyero lutela dini kacel ki lutela pa gamente gurib cinggi me konyo jwiko peko man. We need to unite, we need to come together and fight this vice because we are used of having hospitals, you know, schools, but we are neglecting this social challenge in our society and people are perishing, people are committing suicide.

dul pa sista me komboni mito ni omyero gipwony lutino matitino wek gunge lok man pien mirigi pud dwong dok kwena man omyero kicwal i gangi kwan ki kabedo mukene mapatpat Tell our young people never get tired to tell our young people there is nothing sweet, nothing beautiful, nothing constructive than staying in one own country

that is threatening to tear us apart, to destroy the future of very many brilliant people. The duty, the role is for all of us. Peko man pud dit i kin piny ma mito ni omyero lwak me te dero guyab wanggi i yo me lweny i kom peko man lakara acel jwayone ki i kabedowa. Pi Wan Luo TV,

Ka waweko lobo culi wadire lango cegere man ot ya tel center 2 ma tye ya pac otyeko nongo ciling milion miya acel pi arbor wi abic me gedo wod me nyodo pa mon man ma tin ti wod manyen man bene ot yat man bokono matek miyo kano yot komati

50, 50 to 60 pregnant mothers. And in a month, we can get like 165 to 200. And that is a big number. bed ni odian man gamente pero bed kar me moko me doko el center dek en to telo ma pa district kom kar man okati dong cha timo jen mogo me miyo odian man konyo jo i rwom me pika papat Ibeo gero kunaya ot nywal lamon ame bino tero lim ma meromo milion mecel i pyero bor wi abic. Gedo man ame dijere kono bino bedo ka dwera deke ken te tumu koye kun kampuni me SB Engineering Company Limited en ame obedo kede kare me miyo tic man. Dr. James Odongo ame obedo kono dije o mapac Sam opira mo bedo ran me puonjere kede yot kom dok ka ceng adek en oloa kaka won kom abic ma pac kare me miyo tic ki tir bot kontrakta man jona lo kota mo bera chitan ara di chima pa mo bera tie kuna ya gen ko ne go yo lao dong bot contractor me jako tich otir ni manano this will not be enough to do all the components that we need for a maternity but this is the process that we have started

Kimito ciling milion piero abic me timo tic man wek okony yot kome. Cente man anya ope i kero manengo ni weko kat kabake mane okony bot lube kit dano mukene ma giromo konyo en lacoc pa wan lu TV Solomon Okabo olimo paco pa nyao en kelo ripot i kom kony ma en miro ki dong kit ma kwone tye kare man ma lube ki arem ma en nongo matek tutwal i pyere i kare ni eni.

me tero nyar daha tal iyo ng'e to achware Reverend Tom Omuno duong' no ber Reverend mar weko tino aboro ma ti agwoko nyaka duong' en ina me tuo makoni me ti kana tek Tua nyaka ni obedo winyo ka tiene. Bedo koko tiene. Tera yele kere tere da hatal. Ti da hatal kuna shen tiene na laka laka mara ber pe. Dokta te koba ni amito milion piar yo wabij. Koba kom chino chino kobi uri chal lewa papet chata ma kwaro ni te chata meri.

me wek cente man nwongere wek anyaka ni wod nwong cango dek atal dong wan acalo itekere neno ni gupa ma twoni lowa ko dong omiyo ti kwayo ber cuny wote dyere or me tuturo kene cwiny iwinyo gino kene me cwiny banga romo teli kede wede ti cenne ti dyel ti gino kene me romo konyowa kede

Angwen angwen abongwen ocoyo kede nying me Apili Mili Tota Nyau, amut pi wan luo television, Solomon Okabo, Ikwania District. I West Nile ki Zombo District lutela ma gitye i gamente guciko matek ni mon kinen ni mon ki loko kero matek ma kimiyo bot pati Henry Mikar me kwini oloko dok gin ma pire tek ma kimiye kony ma nen kung kung

Lwa konyor tamgi loko medo romb oriyeri ni ake kien tie paida health center 3 omedo loko dok health center fuo kin jemo ken mapigi tego dano miyoro gudi kidong jemo kene mabejo medong lobo. Ing'e mi okwir ni government pa NRM pira bora wi abusel wi dak. Juro tera mizumbu district be kwa government eni ni loke ni tits. Ka waneno od yath mwa ma kawoni, itiye ngo od yath Maleng Akesha, itiye od yath mitiye Level Me Health Center 3. Ma ka ineno yo population mipayo the town kawoni okadho level pa od yath ma eni. Dong abe yenyo niya, ene niya kokoro etimo iwa piny moku maber mudok ithenge pa od yath. Mikum jibe wacho niya, ka dhano pere kuom gi yot, then gishopo timo lembe madongo. Onega Innocent mutie elsi adek mubeshiwe kutish kawoni eni uweshu kumae. But why must we give more votes and at the end of the day when it comes to national cake we are at the we are left behind we are at that letter Z we are at the bottom

so that we also see that what we are giving has not been taken for granted. Ringto Hassan Mutie District Speaker Mizombo District bende uwachu yani aya paidhotie kurwa mwanwang' makujumedde mi municipality chona keta ente ging'e ongole mbang'o mubejai ship this time around we expect a full payback in terms of getting

rdc mizumbu district aikobwa festus bende okwawa gavumenti pa nrm ni me loko kwir ma jumiyo eni i tich man ni timo tich ma tira bende excellency president means that we have already a gap i mean we have already now bargaining power

i bolo kwir ni dumo kadha ng'et pol pa dhano mokadu tye i pati mi nrm kende kende man bende i pati mangegi ngat acel kende kende okadho i pati mi nup nk i ward kansla kende kende pi wan luo tv opio john paul i zombo district Avoid Otwal neno report moa Kibot John Paul Opiyo Kizumbo District man wen futi kar botin ki yub miluko ng'eye ma ocwiny. I kodyere me lobo Uganda, ngat ma ocako dok bene tye lakwat madit i Miracle Center Church man Robert Kayanja tye ni ojolo matek wele moa ki i Vision Group ngat motelo wi gin aye obedo CEO Don Wanyama. Tim ma mege ocero kono ka limo en ot lega man me nyuto kitgi bene cato pi yub ma tye ka bino man Makoma Concert ma dul man Vision Group guyo pi kwer mwaka pyero angwen ma dong gutiyo kwede pi lobo Uganda. Kwer man obitime ka dong konsat ma obiluti ba kolo e nindo abicel me dwe miya dek man dwe manyen. I kare man gitye ka wot ka bedo mapol me miyo kono cwak wek ginen dano mapol gubedo te i yub man cato pi makoma konsat tim ni obedo tye bot Pastor Robert Kayanja. Wanen kong report man kore kore i yub man oa ki bot Vision Group. E nino dwe abicel me dwe me adek i mwaka-ni eni, bar kor lobo opong wiye woko pi jo ma gimito cito ka neno luwe ma ki i Congo ma giwero wer lega man Makoma Group. I yub man ni tye me kwero mwaka pyerangwen ma dong Vision Group gubedo kwede ka tic ki lobo Uganda. ot poko loko ang'e madit ma tye gadier i mapol, redio ki dong television ki jami mukene mapol ata me poko ngec bot anywali i Uganda kun bene kato ocito wa i lobo mukene. Tin eni ladit ma loyo Vision Group man Don Innocent Wanyama

Aniya Sunday Akumu. Ka waweko lobo Uganda wakato woko i gang kwan man University madit ma tye i Dhaka i lobo Senegal. Sheikh Anta Diop University kare man do dong woko nono lutino kwan mapol gitye dok woko paco i nge rwed to obilo tye ki lutino kwan ki abilo ki luto pa latin kwan acel I kare ma lutino tye dok cen gang wek telle omyero obed peke. Ludire ma gitye i gang kwan kowaye ni omyero lutino dok kong cen gang wek piny okwe mot. Latin kwan acel, Demba Naguel Diallo, owe iye pe yom ni tye dok cen paco kun gamente okwero miyo lim bot lutino kwan ma ginongo kony ki bot gamente i kwan me nono man scholarship ma miyo ni gimiyo bot gin lim me konyo gin bedo lutye i gang kwan ki dong wil jami mukene ma pigi tego me kwo me nino ducu. Wanen kong ripote ni kombeddi. Latin kwan mapol ki tye ma RAN kobo loyogi woko gubedo nyo mot ki gang kal pa univaciti madit loyo i Cenegal ki jo icwiny pien gitye dok woko bao ci nge jemo ma otugge malyet ka okelo to pa latin kwan acel dok otero bene nino mapol i cabit ni eni.

Penino mapol jema bedo tie gangwan makeloni check anta Diop University man UCAD malo tien gwan obera med gamento chul gin tienda miol gin nong pe bedo pe gin lutino kwan ma gamento chulo gin ma gitiki scholarship. Lutino kwan ma gitye anywal i Senegal pi mwaka mapol gubedo ka neno kit me lok en pi peko man ento pol kare kelo iye jemo madit i kin luket cik i tic Kidong' en Kenl Otieno Kwan ma University man. Tim ger ma nochaki ceng bara ca ka okelo to Platin Kwan acel ma noti kwan i mwaka me aryo ni ci kwan obedo daktar. Pe bene kityero ngo i koyo mo time ento dong i kare ma jemo otugge matek ruco obedo tye i kin Abili ki Lutino Kwan-ni.

Kare bende otyen kwan moko en iga ober ka gore e nyim kabedo me kwan madit meno ma polle gitye ka coko jamigi bene dok cen pa labongo niang awene ma kwan dok obedo kwede cen. I tyen aryo i kare me lok ki luco lok ange iya kibedo ka leko ni mono kinene ki loko matek dok bene gamente oye ni mono to pa latin kwan-ni obedo ocer cing malit dok bene nyuto ni mono abili otiyo ki kero ma okato laco.

Duol madoro to odilo i Africa man Confederation of African Football CAF yo matek gutiko dong chako limo kabedo ma bojolo tuko me AFCON 2027 man pamoja bit mati ye Uganda Kenya ki dong Tanzania geno bojolo tuko ladit mo ki CAF olimo kabedo mati Uganda ki dong Tanzania ki Kenya gen ti kaneno rompa ba tuko hotel me jolo wele yo man gudi

Nyayo Stadium ka dong Talanta Sports Stadium meno bar ma tye ka yubbe me jolo tuko man me African Cup of Nation. Wu madit dong tye ni bar ma gitye ka mito jolo iye tuko weng dong nen calo gitye atera ento bar me temo tyen nyo me timo training pa tim ma tye ka bino pud pe tye ready. Labolle calo i Uganda kany bar ma tye ready nyo ma tye atera me jolo jo ma mito tuk tuko man me temo tyengi nyo timo training En aye bar ma nonge i Cambugu University ki dong me Nambole Stadium ma nongo tye ki teng bar woko ni. Mok obedo tye kono ni bar ma nonge i di Gulu City meno bar pece ma oywek matek tutwale i di boma madit me Gulu City ni en bene tye bar ma ki biyubo me timo training kacel ki Gulu University Ground meno bar pa lutino kwan Gulu University ma bene gi moko ni en bibedo atera me jolo tuko man me African Cup of Nation calo me bar training. Lira University bene omiyo bar ma meggi mi temo tyen wek kara nongo giyub obedi standard maber ma nongo jo ma gubino giromo timo iye training iye kacel ki Akiba Stadium ma gitye ka yubone dong pe bor ki tum ento pudi tye nyuto ni peya otum. Dul ma tye ka konyo kit me yubo bar egi niko weng UPDF Engineering Brigade gin guwaco ni me o i dwe me apar me mwaka alip aryo ki pyerabicel eni nongo bar ma gin gicikke ni gibiyubo

ci dok nongo gicito dong gituko nge mwaka angwen angwen tyen lokke ni Uganda Kenya ki Tanzania mwaka alip pirwu abiro gibi yubbe mi jolo tuko man ka dong tuko mi mwaka alip aryo pirwu aboro mete anyim ka dong nge meno African Cup of Nation cako bino i mwaka angwen angwen Uganda pud gitye ki bar aryo kiken maber ma romo tuko tuko i rwom ma kit man en aye Oyima City Stadium kacel ki Mandela National Stadium Nambole Anthony Papera, pi Wan Luo TV. Lanen Wan Luo Television wa oya gi ki yub me loka ng'e ma ocho inye cha ng'wen matin ania sandi ya kumu mete kinen wa afuer to neno yub me loka ng'e ma ocho inye kan kamano ing'e mati galo wang man Wan Luo TV.